Guhdarên delal, xwişk û birayên ezîz, ez bi navê Yesû Mesî dixwazim dest bi wê waza bikim û bi navê Yesû Mesî ez li ber we digerim, ji we rica dikim, gelê Kurd, gelê min ê histûxar, Baş guhdar be. Wexta ku Îsa Mesîh hate dinê, ji tu kesî re negot ku ez we dawetê ola Cihûda an ola Xiristiyanan dikim. Lê belê wî em mirov dawetî xwe kirin yanê goh werin ba min. Ew di gotina xwe de dibêje Ya hemû kesên westiyayî û bargiran werin cem min û ez ê rehetiyê bidim we. Û em kurd bi rastî jî li aştî û rehetiya rasteqînî digerin. Lê belê em digerin û nabînin. Em wê aştiyê di nava olan de digerin. û ol û olperestan çavê me kor kirin û nikarin wê aştiya rasteqînî bidin me. Lê Îsa Mesî ne ol e, ne jî serokê olê ye. Belê xwîşka min a delal, birayê min ê xoşewîst, Îsa Mesî xilaskerê dinê yê tekane ye, yê yekane ye. Ji ber wê ye kê, Em dilê xwe bidin wî û bi dil û can hûn niha guh bidin tiştê ku ez ji we re dibêjim û qirara xwe di hizûra Xudan de ne bona olan lê bona Xwedayê ku hûn afirandine û bona Xelaskerê dinê yê yekane Îsa Mesî bidin. Xwestin û dua û rica min ji bo gelê min ê stûxar ew e. Ez di qewlekê xwe de dinivîsim, dibêjim çavê we kor kirine, belê hişê me mor kirine, dinya me teng kirine, rê li me şaş kirine. Guhdarên dela ne wisa ye, rewşa me kurda ew e. Belê çavê me kor kirine, hişê me jî mor kirine, dinya jî li me teng kirine, rê li me şaş kirine. Lê belê Îsa rêya cenetê ye. Gelê min, divê tu wêya baş bizane. Îsa Mesîh ji we zaf hez dike, dixwaze we azad bike. Gelê min, dilê min, hemû xwişk û birayê min, hûn guh bidin gotina Îsa Mesîh ew gotina Xwedê ye, bimbarek e, bêxeta ye, ew ji te re jî dibêje. Îsa re bawer bike, dilê xwe ji wî re veke. Ji ber ku tu jî mîna min, mîna hemû mirova ji Adem û Hewayê tê û em zarokê wan in, wan guneh kirin û wan bilindahiya Xwedê, ceneta Xwedê ji ber gunehên xwe wenda kirin. Lê gotina Xwedan de em dixwînin. Dibêje ji ber ku berdêla gunehê mirin e, yanê cehnem e. Lê belê xelata Xwedê di Xwedanê me, Xilaskerê me Îsa Mesîh de jiyana bê dawî ye. Te fêm kir guhdarê delal. Berdêla gunehên me ku em hemû gunehkar in, mirin e, yanê cehnem e, agirê dojehê ye. Lê belê xelata Xwedê ne di olan de lê belê di şexsekî de, ew şex jî xilaskerê dinê Îsa Mesîh ye, di Xilaskerê me Îsa Mesîh de jiyana bê dawî ye. Û. Gotina Xudan dibêje, Mizgîna ku me ji Xwedê bihîst û niha têdigihînin we ew e. Xwedê ronahî ye û di wî de qet tarî tune. Ger em paydarîya me tevî wî heye bibêjin û di tariyê de bimeşin, em derew dibêjin û rastiyê nakin. Lê belê Mîna ku ew di ronahî de ye ger em jî di ronahiyê de bimeşin bi hev û din re paydariya me hebe û xwîna Îsa Mesî me ji her gunehê ve paqij bike. Ger em bibêjin ku gunehên me tune em xwe dixapînin û di nav me de rastî nabe. Lê belê ger em gunehên xwe mikur bên yanê qebûl bikin, bona ku gunehên me ji me re efû bike û me ji her xerabiyê ve safî bike, Xwedê dilsoz û dadmend e. Ger em bibêjin ku me guneh nekiriye, em wî haşa Xwedê dikin derewçîn û di me de Gotina wî nabe. Yanê mizgîna Îsa Mesî ji bo hemû mirovan e û Xwedê dixwaze ku bo xatirê Îsa Mesî, ji ber ku Îsa Mesî li ser xaçê bona gunehê min û te, guhdarê delal, bû, qurbana pîroz, wî curma gunehên me dam û Xwedê ew qurbana pîroz qebûl kir. Ew ji mirinê rabû wî mirin û guneh û îblis mexlûb kir yanê bin dest kir û roja sisiya ji mirinê rabû ew bû rêya mala Xwedê yanê rêya cenetê. Wexta ku em tobe bikin, gunehên xwe eşkere bêjin, bêjin ya Xuda ez gunehkar im, min guneh kir li dijî te, li dijî te sûc kirim û ez bawer dikim ku Xelaskerê min Îsa Mesî curma gunehê min daye, bi navê Îsa Mesî Ya Xuda ez ji te rica dikim gunehê min ji min re bibexşîne û dilê xwe ji Îsa Mesî re vedikim, ya Îsa Mesî were dilê min û min ji bin hukmê guneh xelas bike û ji te re şikir dikim ku te curma gunehê min daye û te gunehê min bexşandiye ji min re. û wê çaxê Xwedê gunehên te guhdarên delal efû dike û te qebûlî mala xwe yanê cenetê dike, tu digihêjî jiyana abadîn ya herheyî. Rêya cenetê ew e gelê xwişk û biran. Wexta ku em bavê me û dayika me yê yekemîn, di baxçeyê cenetê de bûn, wê çaxê hîn guneh tune bû û ew tevî Xwedê bûn. Lê belê gava ku wan li dijî Xwedê guneh kir, wan ceneta Xwedê wenda kir. Û Îsa Mesîh ji ber wê yekê hate dinê. Hate dinê ku me dîsa Bibe ceneta Xwedê ya ku ji ber gunehên me wenda me wenda kiriye. Û ez dixwazim ku niha we re qewlekê bixwînim, pişt re jî dîsa waza xwe bidomînim û we re li ser bûyerekê zaf girîng biaxivim.

Bûyerek xiroşî û şaşbûnê dide mirov ji we re bibêjin. Berî gelek salan ji welatên Rojhilatê li welatekî du birayên xwe û exlaqên wan ne wek hev in dijiyan. Yê ku civan bû û her roj araqê vedixwar û her gunehî dikir û bona ku gunehan berde Di dilê xwe de tu xwestekekê piçûk jî nedidît. Bi kurtayî jiyanek bi zebûnî, ketî û xerabî didomand. Lê birayê wî yê mezin jî zilamekî bona jiyaneke ji xwedê bitirs, dilnizm, qencîperest bijî, xwe bi baweriyekî rasteqîn û tu carî ranaweste dabû destê Xwedê. Ew bi jiyana birayê xwe ya ku ber bi têkçûnê ve diçe dikesirî. Her çiqas di nav hêsirê çavan de bona ku dev ji vê jiyana gunehkarî ber de li ber birayê xwe digeriya jî, yê din guh nedida wan gotin û li bergerînên wî. lê li dijî vanan xwe hincirandina ji aliyê bedin û ruhê ve didomand. Hema hema her roj bi vê jiyana xwe yî ketî heta nîvê şevan dijiya û qerfê xwe bi duayên birayê xwe dikir. Ji ber ku birayê wî bona wî ji dil û can lava ji Xwedê re dikir. Dîsa şevekê birayê mezin li malê tenê li benda vegera birayê xwe bû. Bi hîs ku bi hijdîn li derî dixin. Hema baz dide û derî vedike, derî vekirina wî û ketina birayê wî yê dikeve hundir dibe yek. Birayê wî ji tirs wec zer bûyî. Bi hejînê kincên wî di nav xwînê de ji birayê xwe yê mezin re, Min xelas bike, min veşêre, li pey min in, min zilamekî kuşt, li xwînê binêre avayê xwîna wî dibêje. Birayê wî bi gotina gelo ez çawa bikim û wî veşêrim ku bila tu kes wî nebîne difikire. Hezkirina wî yê ji birayê xwe tiştekî ecêb e. Hema birayê mezin kincên birayê xwe yên bi xwîn li xwe dike. Kincên xwe li wî dike û wî li oda kêlekê vedişêre. Paşî bîstik din polês dikevin hundir. Di nav hev de avayê, Mîna ku em fikirîn ew mal e, dibêjin, û ber bi birayê mezin ve diçin û bi tundî li wec û kincên wî dinihêrin. Yek ji wî re pirsa Mêrkuşlûyî dipirse, ew persivê nade. Polêsek bê sebir vedigere yê din û Ma tu çima dipirsî? Qence tu nabînî kincên wî di nav xwînê de ne were em wî girê bidin û bibin dibêje paşê kelemçê li destên wî dikin di rêyên tarî de derbas dikin û li girtîgehê wî davêjin hucreyekê. Siba par Bona ku wî bikişînin pirsyarê dîsa tên. Lê ew jî tenê persiva ez dizanim ku ez ê ji wî sûcî bimirim. Hûn daraziyê çiqasî zû bînin cî dê bona min ewqasî qenc vedide wan. Paşî çend rojî wî dibin dadgehê û wî derdixînin ber dadrêz. Dadrês li kincên wî bi leke dinihêre û hewceyî şahde an nîne. Bûyer bi eşkeretî xuyanî dibe, dibêje û ji gumanbar ve dipirse, Gelo parazkirê te heye? Na. Dibêje, Ma tu naxwazî xwe biparêzî? Gumanbar. Bi dengekî xurt û ji xwe ewle bi gotina Na, ez naxwazim bersivê dide. Dawiyê bêsûcbûna ku di çavên wî de ne fêm nekin serê xwe bi erdê ve xwar dike. Darastkirinê diqedînin û ceza kuştinê didin wî. Darastkirê bi bêdengiyek li benda mirinê disekine berî ku bête înfazkirin du sê rojî tiştekî ecêb dibe. Daraskirî dibêje ku ez dixwazim biaxifim û reca dike ku bila serkarê girtîgehê were heta cem wî. Dema serkar dikeve hucra wî, da rastgirî bi gotina, Ger hûn bixwazin daxwaza dawîn ya mirovê ku mehkûmê mirinê ye bînin cî û qenciyê bikin ji kerema xwe kaxêz û pênûskê bidin min reca dike. Ezê nameyekê binivîsînim û mor bikim. Ma hûn dikarin di hizûra Xwedê de sozê bidine min ku hûnê wê nameyê venekin û paşî mirina min bişînin navnîşana ku ez dixwazim? Bawer bin ku têkiliya wê xwesteka min û nêta xerab qet nîne. Sibê dê ruhê min hilkişe huzûra Xwedê. Di saetên xwe yê dawîn de ez tu carî derewan nabêjim. Bi nêrînên pirsiyar li wecê Serkar dinihêre û li benda persiva wî dimîne. Serkar bi balkêşî li wecê darazkirî dinêre. Ji gotinên wî nakeve şek û şibhê. Dilê wî xwestekê darastkirî red nake. Wekekî darastkirî hemûya canê xwe dabe wê receya, hal û rewşa wî ûsa bi aramiyê ye ku çavên wî mîna nûrê dipiriqin. Serkar xwestekên wî bi destê xwe ve tîne û dide û jê re divê dilê te rehet be. Ez ê xwesteka te bînim cîh, dibêje. Êvarê pavanê ku tête ber hucrê bi bêdengî nameya ku wî nivîsandiye radihêje. Şevek derbas dibe, şevek wisa ku Bona hin kesan bi aran, bona hin kesan bi jan, bona gelekan jî bi guneh. Bona daraskirî jî şevek pê xew. Lê belê şevek bi aramiyê ve tijî. Ew li ber bêdawîbûnê wekî ku dinyayekî din temaşe dike çok şikandiye. Berbang davêje û rojekê nû dest pê dike. Mirov dîsa mîna her rojî bi karên xwe ve diçin. Yên ku wî dibin mirinê jî. Paşî saetekê her tiştî bûye û qediyaye. Di navberê de demekî kurt dibûre nameyê Yên kuştî bi karmendekî re dişînin mala birayê wî. Zilamekî ciwan ji tirsê weç lê nemayî derî vedike û nameyê distîne. Wekî ku name bi xeletî hatibe, bi nêrînên şaşboyî û tund demekî dirêj lê dinihêre. Ya dawîn mohurê vedike û nameyê dixwîne. Nişka ve bi jan dinale û dest pê dike û di nav xanî de digere. Hemûya bedena wî dilerize û bi dengekî bilind hawar û feryadê dike. Gelo di wê nameya ku ew zilamî ewqasî bi jan û îş Digemirîne çi hatiye nivîsîn. Ne zêde tenê sê çar gotin. Sibê ez bi kincên te bona te dimirim. Tu bi kincên min ve min di bîra xwe de bîne û jiyanek rast û pîroz bijî. Birayê te. Ez bona te dimirim. Li ber wan gotinên ku heta kûraniya dilê zilam dixebitin û wî berdidin nav jan û êşan dilê wî yê ku bi guneh û tirsê bûye mîna kevirekî wekî rûnekê dihule ew hevoka ku birayê wî nivîsandiye bi dengekî bilind bi feryad û qêrînê dîsa dixwîne. ez bona te dimirim. Dibe ku hîn nemiribe bona ku birayê xwe xilas bike bi lezî ji malê derdikeve û direve û diçe girtîgehê. Li wir wî disekinînin. Ew bi heterê xwesteka xwe yê di dîtina serkar dibêje. Bi lavaya wî nikarin û wî dibin cem serkar. Dema serkar hevoka ez bona te dimirim dixwîne bi toqînê diricife dema dengê yê ku miriye di guhên wî de diçinge bi nêrînên zexm û aram demekê li ber çavên wî xuyanî dibe. Demekê nikare ji ciyê xwe ve rabe. Paşê bi xiroşeyek mezin nameyê ji dadrêsê re dibe. Dadrêsî wê dixwîne û dest pê dike û bi sûcê rasteqîn dikişîne persiyarê. Ew hemû jiyana xwe yê derbasbûyî kuştina ku kiriye reva xwe û Bêdeng mayîna xwe yê bi rêz bê rêzî dibêje û bi gotinên min bikujin, min bikujin ez ji we rica dikim berdim ku ez bimirim bêdeng dimîne. Lê belê gotina yê ku gotiye gotina ku ez bona te dimirim ji dadrês re gelekî pîroz xuyanî dibe. Qurbanekî ew qasî mezin ne qurbanakî derbas dibe û winda dibe ye. Dar dadrês bi şaşî li zilamê ciwan dinêre, difikire û dibêje ku ew zilamê ku hezkirinekî ew qasî mezin tête tête hezkirin nabe ku têxin girtîgehê û wî bikin mehkûmê mirinê. Ji ber ku Birayê wî bona gunhê wî canê xwe daye. Ya dawîn zilamê ciwan name di destê wî de efûbûyî vedigere mala xwe. Bi dilekî bi Tumî poşman bûyî tobe dike û bangî Xwedê dike, hêstiran dirijîne û li ber Xwedê digere, Ya Xwedan, min bi gunehên min re nekuje. Ma yekî din bona gunehê min nemir. Bona ku ez li dijî gunehan bisekinim hêz û sebrê bide min. Min leyaqî li xwe kirina kincên yê ku bona min miriye bike. Bona ku ez wan ji hemû gemariyan biparêzim alîkariyê bi min re bike û min ji her gunehê ve biparêze. Paşî wê rojê. Ewqasî diguhere ku hevalê wî wî nas nakin. Çawa ku ji dil û can e lê belê dîsa di nav wan de mîna bêyanek e. Di destpêkê de hevalên wî yê kevin çawa bixwazin ku wî wergerînin jiyana wî yê kevin jî lê ew bi nermî û şêrînî wê persiva vebirî dide. Ez nikarim bi van kincan werim ji ber ku birayê min tu carî nediçû cihên wisa. Paşî ku hevalên wî hêdî hêdî dîtin ku hemû tahiba wan vala diçe dev ji wî berdidin. Hinekan bi tumî wî diterikînin, hinekan jî bi hurmetê li kincên ku li wî ne dinihêrin. Tenê jiyana wî ya guherîyê temaşe nakin û ew jî beşdarî wê jiyana paqij dibin. Salên wî bona xwe dan bi xebatê ve derbas dibin û tabên wî li ber Xwedê zadekî zêde dide. Rojekê bi giranî nexweş dikeve. Êdî roja ku her du bira di bêdavîbûnê de her tim bi hev re bin bêne cem hev tê. Dema birayê piçûk dimire, li gor xwesteka wî kincên birayên wî li ser cesedê wî dixwimînin û wî dikişînin gorê. Nasên wî yên ku hînî mehana wê ya ya Kurd dibin tu carî wê bûyerê ji bîr nakin. Guhdarên xoşevîst, çîroka me li wir diqede. Em heyranî hezkirina birayê mezin dibin. Ji ber ku hezkirina wî ji birayê xwe yê piçûk re tiştekî şaşkir e. Ji ber ku me Hezkirinekî wisa gelekî kêm dîtine. Me çîrokê bi miraq û eleqeyekê mezin heta dawiyê guhdarî kir. Em dikarin di wêje ya dinê de sê çar çîrokên mîna vê ya bixwînin. Em dikarin rastî çend kesên ku bona bira an jî hevalê xwe yî zaf bi rûmet Cesaretî mirinê kirine bibin. Lê belê ez dixwazim bala we bikişînim bûyerek ji vana hemûyan zêdetir me eleqeder dike. Îsa Mesî, ne bona birayekî an jî dostekî, lê li dijî wê yekê di oxira gunekaran û neyarên ku jê dikerihin de canê xwe feda kiriye. Dibe ku em jî di oxra zilamekî qenc an jî armancekî bilind de ji xwe fedakirinê re amade bin. Lê Îsa Mesî bona kesê nankor, xwedî ez ezitiyê, sextekar, çikoz, teral, zexel, çavnebar, xayîn, şerkar, Di soza xwe de nasekine zinêkir, kufirbaz, bi gir û kîn jiyana xwe da. Ew ûsa dibêje, Ez ne bona bangkirina rastan, bona bangkirina gunehkaran hatim. Adem û Hewa tenê ji ber bêîtaetkiriyekî xwe, Ji Baxça Adenê hatin qewirandin yanê Baxça Cenetê û jiyana xwe yê bê dawî winda kirin. Em jî li dijî Xwedê ne tenê carekî bi carên bê hêjmar bê îtatiyê kirine û dikin. Barê me yê gunehê zaf giran e. Bi hêz û tahba xwe ji gunehên xwe paqijbûna me bê îmkan e. Rewşa me mîna birayê ciwan yê ku di çîrokê de derbas dibe ye. Divê em ji dadiyê, daraziyê û mirina abadîn ve bitirsin. Bila tu kes nebêje ku dê Xwedê çav li gunehên min bigire. Xwedê her tiştî dibîne. Di çavên wî de her tişt eşkere ye. Ew ronahî ye. Tarî jî nikare xwe ji ber wî veşêre. Lê belê Xwedê bi zanîna bê çaretiya me Îsa Mesî bi xilaskerî ji me reşand. Ew çawa ku bêsûc bû lê barê gunehên me hilgir ser xwe û berdêla cezayê me da, di nav xemên bi toqîn de mir. Bê cihêtî kirina ol, ziman û nijadê di oxra hemû mirovan de canê xwe da. Bona me mir, bona te û bona min guhdarê delal. Dema dadrêz hezkirina birayê mezin dît jiyana ku wî daye li dêvila jiyana birayê ciwan hesiband. Birayê ciwan efû kir û serbest berda. Xwedê Ji wî dadrêsê dinyewî hîn jî seretetir e. Ji tu yekê ku Îsa Mesîh bi xelaskerî û bi xwedanî qebûlkirine re darazî nîne. Xwedê li dêvila hemû mirovan darazîkirin û kuştina Îsa Mesîh qebûl û tesdîq kiriye. Paşî mirinê di roja sêwemîn de bi vejîn. Vejînandina Îsa nîşanî me daye ku hemû karên wî kirine ecibandiye. Mixabin, gelekên mirovan yên bi nav Xiristiyanin jî qet giringiyê nadin hezkirina Mesî û mirina wî yê qîmet lê nayê birîn. Heta bi gotina ma tu carî dibe ku mirovek li têvila mirovekî din ceza bikişîne û bimire? Mirovên ku dilsozî îsane piçûk dibînin. Bi gotina hûn ewlekariya xwe bi mirina Îsa ve tînin û heta ku dixwazin gunehan dikin qerfê xwe bi wan re dikin. Xwezîka kesên ku wisa diaxifin pîroziya kincê bira fêm bikirina. Îsa Mesîh Li vê dinê jiyanekî paqij, bêhîle û gemarî ajot. Her gotin û kirina wî, bi rastî û hezkirina wî ve tijî bû. Heta neyarên xwe jî bi qenciyê ve qebûl kir. Îsa Mesî kincên me yê gunehên yên gemarî li xwe kirin û kincê xwe yê paqij û bê leke jî emanetî me kir. Kesên ku vî kincî li xwe pik dikin, berpirsyarek gelekî mezin û pîroz jî digirin ser xwe. Ji ber hezkirina xweyî, ji xelasker re dixwazin ku mîna wî bibin, mîna wî biaxifin, mîna wî bikin û mîna wî hez bikin û bi wî awayî Wî ji xwe ra mînak digirin. Hezkirina xwedan bona wan ewqasî mezin e ku bi tu qîmetên dinya dinyewî ve nayê miqyasekirin. Ma gelo ev mirovan bona ku bi wî avayî bijîn ji ku derê û ji kî hêzê distînin? Îsa Mesî mîna ku me di çîrokê de xwendin, Tenê kincên xwayî paqij ji me re hiştiye nemaye. Paşî mirina xwe roja sêwemîn vejiyaye. Ji kesên ku wî bi xelaskerî qebûl kirine re ji hezkirina xwe, rastiya xwe, qenciya xwe û pîroziya xwe jî dide. Ew ji mirinê ve derbazî jiyanê bûyne. Dê zor û tengasiyên ku yên li pey Îsa diçin jî bibin. Lê belê Îsa Mesîhê li dijî mirinê serfiraz bûye heta dawiyê ya rê bi wan re ye. Îsa wisa dibêje, Ji deriyê teng ve bikevinê, deriyê ku dibe mirinê fireh rê jî berfireh e. Yê ku dikevin wê zêde ne. Lê belê deriyê ku dibe jiyanê teng û rê jî sixlet e û yên ku wê dibînin zaf kêm in. Belê jiyan ji bo jiyan e. Ez hêvî û rica dikim Gudiharê Delal ku berî li ber wê hezkirina bi rewnak şîroveyekê bikin, Dûr û kûr hûn bifikirin û wê hezkirina bê mînak, bê bersiv nehêlin. Hûn dizanin ku niha Îsa Mesî ji we hez dike, ew dixwaze jiyana her heyî ya abadîn bide we, Û gava ku hûn dilê xwe bo wî vebikin, hûn jî dikarin bêjin, Jiyan ji bo jiyanê. Belê, jiyana Îsa Mesî ji bo jiyana te ya ku mehkumê mirinê ye. Îsa Mesî bona gunehên me mir, hate binerdkirin û paşî sê rojan vejiya. Xwedê hezkirina xwe bi wêya îspat dike guhdarê delal. Hîn gava ku em gunehkar bûn Mesîh di oxira me de bû qurban. Îsa di oxira her kesî de mir. Da ku yên dijîn êdî ne bona xwe, lê belê bona yê ku di oxira wan de miriye û vejiyaye bijîn. Mirovê nû yê li gora Xwedê hatiye afirandin li xwe bike. Xwedan Îsa Mesî li xwe bikin ku hûn jî ji agirê cehnimê xelas bibin. Gotina pîroz dibêje kûçik û sêrbaz û zinaker û mêrkuj û pûtperest û her kesên ku ji derewan hez dikin û dikin li derive ne. Daraziya dawîn bona yên ku xêra Xwedê red dikin guhdarên delal li derive di dojehê de ezêb kişandin e. Yanê yê ku Îsa Mesîh qebûl nakin ew li derive dimînin. Li derve an jî li hundir ma em li ku derê ne? Ew pirs îro jî tê te pirsîn ya girîng jî ew e. Ji derve tariye. Li wir yên bê bawerî bi bêdawî bûna xwestekên xwe ve dijîn. Her tiştê ku li derve mirinê, tiştê ku li hundir jî şabûna pîroz tîne. Ji ber ku gunehên yên ku li hundir in tête efûkirin, kêfxweşiya wanî pîroz heye. Di hundir de aşitî, mînetdarî û dilgeşî heye. Ji ber civaka ku Mesî bi xwîna xwe ve xelas kiriye li wir e. Heçiyê ku li derve ne yên ku xelasiya Xwedê pêşkiş dike red kirine û li dijî wê bê pirsiyarî xebitîne ne. Yên ku li hundir in zêde bi dadiya xwe ewle nabin û bi hemû sûc û gunehên xwe tên ba Xilasker Îsa Mesî û xwe di xwe di dadiya Xwedê de disitirînin. Kûçik û sêrbaz û zinekar û mêrkuj û pûtperest û her kesên ku ji derewan hez dikin û dikin li derve ne. Yên ku xwe disipêrin dilovaniya xwedê û bi kêfxweşiyê, Xilaskerê xwe bilindtir dikin jî tu hundir dene. Ew bi xêra Xwedê kêfxweş dibin. Wê gavê du koma mirovan heye û dê her du kom jî abadîn bimînin. Lê belê dê yek di hundir de yê din jî ji derve bimîne. Ma tu dixwazî tu beşdarî kîjan komê bibe? ya guhdarê delal. Biryar dayîn di destê te de ye. Bi xwesteka te ve hatiye berdan. Mirovên ku abadîn helax dibin dê vêya bi xwe hilbijêrin. Divê ev biryara ne paşî mirinê lê berê berî mirina berî mirinê li yanê li vê dinê bête dayîn. Îsa Mesî belê te dawet dike û dibêje were ba min. Ma te qerar ji bo Îsa an li dijî Îsa daye. Yên lanet lê bûyî ji cem min herin Nav agirê Abadîn ku ji bona Îblis û milyaketên wî amade bûye dibêje Îsa Mesî. Ji ber çi? Ji ber ku ewên hezkirina wî, daweta wî qebûl nakin, dê roj were ji devê Îsa Mesî wê gotina bibihîzin. Kî ku Îsa Mesîh qebûl neke, cihê wî cehneme, mirina abadîn ew e. Gelê min ê stûxar, bi rastî ez bi dil û can ji we hez dikim. Ji ber wê yekê ez bi navê Xilaskerê xwe Îsa Mesîh li ber we digerim dîsa. Ez we dawetî olê nakim. Ez we dawetî Xilaskerê dinê. Îsa Mesî dikim. Mîna ku we bihîst, em hemû gunehkar in. Bê alîkariya Îsa Mesî em nikarin ji gunehê xwe xilas bibin û curma gunehê me jî cehenem e. Lê belê Îsa Mesî bona gunehê me bûye qurban. Niha wisa dua bike, Bo ya Xilaskerê dinê, Îsa Mesî. Ez gunehkar im. Bi hemû gunehên xwe tên bate. Dev ji gunehên xwe berdidim. Tobe dikim. Bawerî bi te tînim ku te li ser xaçê curma gunehên min daye. Tu ji mirinê dîsa rabûye. Ez ji te rica dikim ya Îsa Mesî, ya Xileskerê min, were dilê min. Gunehên min ji min re bibexşîne. Ez te re şikir dikim ku te ez bexşandim û te curma min hilgirt û te ez ji mirinê xilas kirim. Niha heta hetayî bila bilindahî ji navê te re be. Ya Xudan, ji min re alîkar be ku ez di wê dinya bi guneh û gemar de jiyanek pîroz bona bilindahiya navê te bidomînim.